De a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay ñande ha'e ñane retã, péva ha'e ñane mba'e, ñande yvy, ñande pueblo taha'e ha'ehápe ñande ndaikatúi ñañe sentido como arribeño ni como extraño aña. Hetáma oĩ tapicha hína Kuruguaty guaréva, familia Kuruguatyguáva ohóva oheka hína otro horizonte a través de de algunos trabajo tetã ambuére, otros ciudades, otros departamentos, otros pueblos rembo'ehára, ko'ág̃a aguahẽ ou ñane táva Kuruguaty. Mia ko'ã rupi oiko va'ekue imitã, kuña ha kuimba'éva oiko va'ekue ko'ã rupi, oikai'a'y ikuñataĩ a lo mejor ñande ndajeikuaavéima ichupekuéra ha hetaite ñande ku Ha uno ñande vallégua oñakãkã iporãmíva ogueru ótro pueblogua havykuéri ha mitãkaria'y ogueru ha ila ótro departamentogua ha ótro paisano havykuéri imbo'ehára. Upéicha Luis upéva ha umíango ha'e hína la situasión, Luis, ñandéngo jaikuaaháicha enteroite hendápe ñane retã Paraguáipe ofalta la fuénte de traváho la mitãrusúpe g̃uarã ha ymavéngo lo mitã oho Argentínape oho, pe Brasil, San Pablo reho mba'apo ha upéi rie katu jahóma Espáña, Itália, Alemánia umípe ha mba'e oho ha upéicha oñohua la Ásiare, Japónre, Filipina, umípe oho ára omba'apo umía ha ou jey umía ha ogueru ñande la éuro, ogueru ñande la dólar ou ha He'íja lo mitã o reactiva la economía de nuestra nación. Ñande ko ofalta la ñande la fuente de trabajo heta materia prima jaguereko ñande Luis ha ofalta la fuente de trabajo ñandéve la fábrica tuicháva la ofalta ñandéve la cuatro o cinco fábrica la ofalta ñande ápe Kuruguatýpente oĩ katu ag̃uáicha la mitãrusukuéra umíva la edad laboral he'íva oĩva entonce oproduci hag̃ua. upearã la jaguereko'arã la fuente de trabajo. Upeichaite mbo'ehára ahára fin de año, ñaiméma fin de año-pe, ya diciembre el dos materia che irũnguéra ja'éma haguéicha kua ko año idistinto'imi hína oĩkuare oĩ peteĩ movimiento político, péva peteĩ campaña electoral ñane retãme hína kua ko año fin de año-pe ha ko ñane año ikepykymi oike pukumío Jaheko jeýta hína ótro kampáña elektoral, karréra final. Entóse chirũngue distintoimi ko'ág̃a hína ñiméti movimiénto polítikope, a nivél país ko'ág̃a chirũngue de distinto movimiénto polítiko oguereko hína iprekandidáto aja ojeprepara hína pára las eleksiones nasionales, entóse pe ajareko vai hína chirũngue ko'ág̃a. Ja'éma haguéicha 0985 95 95 88. Tapichakuéra, orohendusetereíngo la pene ñe'ẽmi oipotaiteko la ore renoimi hína. 0985 95 95 88 ha avei jareko página de Facebook Popular Canindeyu 95.5 otransmitíma hína ha avei Mbo'ehára Lorenzo omosarambíma avei hína ha'e pe ifacebook rupive. Ha iporãite tapichakuéra ja'éma haguéicha heta ñomongeta'ã ja'ekóvo ko año pahaguévo, último mes del año. Ha iporãma Abel veníte, un poco ko che gripe'imi hína lo mitã, peteĩ leve gripal he'íva ko mitã cuadro gripal, porque oúko cambio de tiempo hakueteréi ha iho'ysã. Ha upéva chemotĩpa'ãimína, péro upévare che napenái pórke ajusetei pene hendápe la audiénsia orerenduvahéina rrádio rupive ha ohechamahína atraves de las páginas del Facebook popular Canindeyú. Abel Benítez che irũ nerendaite peve purahéi rory porã.

Purahéi rory porã ñehendu jaha ko ñane rembiapo Viernes del Folklore, después de mokõi viernes rire ñaime jey ñondiekuéra sirũnguéra Abel Benítez mbo'eha Lorenzo Luis Alfonso ñemoirũ mbaretépe pene ndiekuéra. Ha rovy'aiténgo tapicha ha rovy'ave hag̃ua ningo kapaetépe ñeñandu kami ore 0985 95 95 88 de acuerdo la ñane audiencia mba'épa he'i Ñambokatúta la programa El Gigante Navideño mbo'ehára. Upéva ijupochavoi oĩ hína entonce Luis ha upévango ha'e peteĩ compromiso tuicha jaguereko Luis ha la ndajarekóirõ la acompañamiento de la audiencia ko hasy la jajapo haguã avei ñandéko japerde ñane tiempo jaju haguã ko'ápe he'i a lo mitã mba'eve ñande nañaganái igustovi ñande jaju ha la audiencia nañandeajudáiramo ko nañanekyre'ỹmo'ãiva. La moto, ág̃a tomo'ẽhára iñe'ẽ muy imposible ápe jaju hag̃ua. La ápe jaju, la Abel he'i oikóta ñanderehe la tĩ jepiro. Péva la iseguroitéva oĩ la moto ág̃a jaju hag̃ua. Ha ñande la jajapóta un largigánte programa navideño jajapóva'erã el doce de diciembre óga ñamboarranka va'erã. Porque el nueve ha'éta vierne, sábado diez, domingo once. El doce Ñamoarranka marangã la ñane programa káda ka'aru pytũ ha peango oguereko hína la ikóto vai, peango jajútava moto ári jako okotata ndo'i ñande la kombustiónle la ñane mótope g̃uarã, ikatu oiko latín jepi'o ha ndajaju'ói may'ã el ótro día. Ha mba'e roguata pe atu hetave la gáto, oĩ kubiérta, oĩ kombustiónle ha ape atu ivai etémi hína ñande ape ndo'úramo ndokyvéi Ikatúta jajere hína chugui ko karai Porfirio oreko hague olávo. Ha okykontinua'ãrõ katu mbo'ehára iñarõta hína. Alomeho jajuta yvy ipi'y'ỹipi hína la ñane mba'e ruguata. Ikatúta jaheja hína Mon Plaza de la Amistad rupi ha jaju yvy rupi hína. Péro ñande ndañaneve Lo mímo ndañanjúta la ña'ẽramo la ñanjutaha ha la audiénsia he'íramo ñandéve pejapo katu la prográma navideñopa. Nañandejokomo'ãi hína mbo'eha la ndaikatuvéi ojeike'ápe la ñanemba'yruguatápe, jaje'ure nanga'u vesíno kuaapýipi jaheja ha jaju yvýipi pe cincuenta métromi. Péva la jajapóta la audiénsia outáma guive. Upeichaite Luis ha ereháicha ivai la ñande rape ipóso iposopa ha Ojapa la ñande vehículo, ojapa umi camioneta yvaténte la ohasa porãva, ogolpeapa ha entonce mbeguekatu ehasa ha naipói la jaiporavo haguã, oĩ naipóri nde'ijái la jaiporavo haguã la jajerejere haguã ha ambue henda oike upéichante avei ha Ha jarekóne la kompromíso Luis ha la audiénsia he'ímarõ si, entónse ñaime konfórme ha ereháicha nde ikatu jaheja pe eskínape, pe kállagui la ñande veíkulo ha japyrũ'i imínte ñande la jaju la tujúpe ha ñag̃uahẽ kuaápe ha la audiénsiagui okorrespondéta ñandévy. Upeichaite mbo'eha ha mba'éicha la orrepondéta la audiénsia, hetãvo la ñanenendúva ha ñanerenóiramo ha oguasareáramo ñande a través del ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho, ha he'i ñande Luis Alfonso mbo'ehára, pejapo katu ñande la programa navideño iporãitereíngo upéva, péva la premio ñande gua'ã mbo'ehára. Ha oĩ ñande operador avei ape Abel Benítez, ha'éko ko'ẽmea oĩtĩ jepi omimíva apeina ha'énte la ho'áma nde marã porque naiporãiete ko calle ñeike hag̃ua hína ko ñande puhoépe, Ha ndokyvéiramo ikatúta jejere hína chugui, por la okyjeýramo katu itukañoaióta hína mbo'ehára. Péro oĩ la komersiánte che añe'ẽha guive noĩ inegádo hína la ome'ẽvo la ijopói pára los amígo ohendúva hína la prográma higánte navidéño. Oĩ hína karai Morel ko Petrol Kapelu, oĩ hína Hugo Domínguez ñeikuaa voi Luis Domínguez. Ko'ág̃a jareko Carlos Saracho Carnicería So'o Porã Raity, jarekóma hína Juancho Bodega, jarekóma hína karai Geraldo Ramón Díaz, jarekóma hína David umi akã año voi, ome'ẽ ala ijopói aje, jareko Palén ndoitéma voi hína la Oĩva la tapicha la ome'ẽta hína la jepiguáichante la jopói porã porã la audiencia ohenói ape guarã. El 12 de diciembre la ñande idea hína ñañepyrũ la el primer programa gigante navideño. Péro la audiencia ñanenóima arakuaág̃aitégui ma oĩ ha he'i ñande hína si rohendúta poha'arõta, roipota, iporãite, iutoite. Entonces irũ ñande opa ajakorréta ñambyatypa pe veintidó, el veintitrés pyhareve ñamog̃uahẽmbáma la ñande rrádiope la ápe avér jamoĩmbáma hese la Feliz Navida, jajapopáma la ñande vale, umíva hína la oganápe, solamente ñafirmátema hese, ha el ótro día el veinticuatro pyhareve jaorretiráma. Ha osavoreáma hína la ifamiliakuéra, ni so'o porãity he'iséva che cinco kilos so'o, o diez kilos he'iséva, ndéntema eme'ẽta la orden chévo oĩmi oĩhín che. Ikatu hag̃ua che ñareserváma la corte asado he'i chéngo upévama, ndépa que chéngo upéva pegua, he'i che. Entonces-nko oĩ Copetrol Capelú, oĩ Luis Domínguez, ha arekove che, oñeñe'ẽvo hína. Ha ipóna ñañehendu mbo'e la ñande audio hína mbo'ehára. Mba'etekua angirukuéra tondu'i Alfonso Quiñónez ápe rohendu jajajéma japytaka jakompartíma ñane kolegakuéra lokamarada del grúpo usuário de Senari emomba'etemívo ore peẽ rupive. Ore amigokuéra ojetopa organisasiõ Onapei, omakã la profe Paula, Silvio, la profe Lu. Ratéi kangyse ahina ani oiko la ojerreparti pápe ha omombarete ha upéicha avei a tódo lo organisasiõ, grúpo de whasap oĩ ojapytaka pegua una. parti la ñane enlace de youtube rupive jajohecha hína. Ojopy mbarete de la distancia de la colina Asunción José Domingo pe nerendu g̃uarã. Upeichaite José Domingo ha peángo peteĩ karai silla de rueda pegua hína mbo'ehára aréma, a'ĩ oikóva o ñandeporte ápe aĩ osapukái olucha la oiko porãmie hag̃ua la persona kon kapasidades diferentes ha justamente mbo'ehára upepete jake la ñañomongeta ñe'ĩna heta mba'érema oĩ ko electoral momento electoral niko ñeime mbo'ehára ha che niko Luis Alfonso Quiñones peteĩ persona kon dikapasidad visual Ndatopái hína la ame'ẽse che la che mensáhe, la che añandúa a tódo lo funsionário púvliko ayktívo, dosénte ayktívo, ijubiládo. Ke la Rosa Bella Cáceres ndaha'éi politikera. Pe apo kuñakarai ningo ndaha'éi ojededikáva en la politikería. Che re'aréma ahendu hague chupe, Yma guivéma, heta tiémpoma ahendu ndaikuaa ichupe va'ekue la personálmente kómo persóna, la ndarekói chugui la konosimiénto, ndajeaserkái hese ni ha'e cherehe ni ha'e tampóko ndachekuaái ajeve. Péro che ndatopái ichupe la politikéra. Ha'e lo mitã che añeandu hese kuri che korasõ pytetea pyteĩmi añandu. ojepoi en el campo político porque ohecha peteĩ cosa chupe opreocupa ko oréicha avei. Oreko hetáma upévare ojepy'apy, hetáma oñequebranta la representante ndoroguerekóire. Ndoroguerekói municipalidad-pe, ndoroguerekói moõvete, moõvete voi. Mba'evete institución electivo-pe ndoroguerekói la representante la ore Ore rehẽguáva. Ha upévango la ohecha la Rosa Bella Cáceres hechirũnguérape. Achepota pentende porã peẽ mbo'ehára, peimea hína ha'etéichango peẽ la educador ha ndomimi penda pyte pea'i la ndaha'eietía mba'eve la che hapicha arrio reiete che ao noñe'ẽ a'i kuña ha kuimba'éva. La kósango ñantendéva. Che la antendéa la Rosa Beñakãse rehe ha añandúa hese. Ha'e oipy'apy chupe la imoimientoguakuéra la ikolegakuéra docente, tanto aitĩvo ijubilado y a los adultos mayores, porque ha'éko jaha'éma adulta mayor ahí, ya ya una partida porãma ahí hína la oikove hague ikuñataĩ aréma avei, tal vez oreko ha'e la iprofesión aje. Pero he'i haguéicha koguehe oúramo guare Mbo'ehára Lorenzo rógape, la ñande reheguakuérango oĩ la adulto mayor he'i ñande tio, ñande tia, ñande abuela, ñande sy, ñane pehẽngue, ñande ser querido, ñane amigo, ñane vecino. Oikotevẽ añetetéva la asistencia del Estado, tanto a la salud, tanto avei la calidad de vida aje la mejora la su su pensiones ojehupimíeo chupe oñeñantendemíeo hese ahí en lo en los hospitales públicos ha umi umi mba'e ohecha la Rosa Bella casi ha opy'apy chupe ha avei la persona con discapacidad che upépe asẽ kuri profesor Lorenzo rógape añerure chupe la Senado pe ha'e oike ramo imandu'ami hag̃ua ore rehe nde don José Domingo ehendúvo inaipóna. Péa ha'e pe kuñakarai ohóramo ñande la Cámara de Senador-pe, ikatúta la ñaguahẽ hendápe ha ikatúta ñandehecha ha ikatútama ñanerendu. Tal vez heta upépe unos cuantos ñato oĩ aje, cuarenta y cinco ñato oĩ la Cámara de Senador-pe, ha péako oñerrenováta hína che irũngue, ha hetaiterei hembýta hína umi lekajatuja itĩgua'ãma upépe, ko áñope hembýta hína che irũnguéra. Hanga'u ra'e, upe apa'ũme oikemi la Rosa Bella Cáceres. Ndakreéiva rango che, ndaroviã rãingo che la ñande defraudáramo ha la jaha hendápe ha la ñande rresivíiramo ha la nojeprokurái ha noñeha'ãiramo ñanderehe tapichakuéra sector dicapacida. Che aipota ko kuñakarai kua'u niko che atopa la orrepresentáta hína la persona isectorguápe. Las tanto las educadores, tanto a'ytĩvo ijubilado, funcionario público a'ytĩvo ijubilado, tanto la persona adulto mayor y la persona con dicapacidad-pe ikatútava hína kóva orrepresenta. Uni ko atopa che ha'e la Rosa Bella Cáceres. Ndatopái che de ningún movimiento político, tanto lo chovy, ni la los partidos de izquierda, ni la Partido Colorado ryepýpe. Peteĩ persona kuña okuimba'éva. Orrepresentava hína a los sectores más desprotegidos, orrepresentava hína la jubiladokuérape, la orrepresentava hína la adulto mayorpe, ni la discapacitadope ko'ag̃aite jarekói ndajarekói ha upeichaite jey nachirukuéra ko ñande ko kuñakarai-guasúgua ndohóiramo ñande la Cámara de Senador. Péa la Luis Alfonso oñandúva, ndohechái péro ohendúvo ningo Laureano López cherehe peteĩ purahéipe, Ha che añeve oja hese pépe oikéramo ha'e pe Congreso Nacional-pe, ojeprocurátaha ojapo la enlace, oñomongetáta, ojapóta la lobby, porque péva upe umíami mba'épe la ndeguapo'arã, la upépe la ereko hag̃ua la mayoría. Ha che akree la Rosa Bella Cáceres noikotevẽmo'ãvéima la kóima, noikotevẽmo'ãvéima la oho hag̃ua upépe la omopu'ã ipo. Umi ja'eko tujáicha, aipo plata'i porkería, che g̃uarã por su eda jeha'e ja ndaha'evéima la umi arekávo la oguejýta hína la Cámara de Senador-pe oikeramo la candidata Rosa Bella Cáceres oñe hína movimiento de Mba'éichapa pueda Luis la jaajuda hag̃ua chupe ha la sector discapacitado-pe jaajuda hag̃ua ha jubilado y adulto mayor-pe Mba'éicha la javotána hese? Bueno, che primero la ha'étava chupekuéra la ndoguerekomo'ãiha hikuái la otro movimiento político-pe la representáramo chupekuéra. Che upéva con mucha garantía Luis Alfonso Quiñones, che cédula de identidad ha'e veinte, no achemandu'a, oimíniko che cédula número, porque chemo'ã che ko che nervioso vai, pero omo'ẽhára ndaiporimo'ãi orepresenta. La jubila, peẽ jubiládope naperrepresenta, napenderrepresentamo'ãi ni peteĩ persóna, Cámara de Diputádope ni senadórpe la rosave ñakã chéve ndohóiramo. Péva mante che la ha'ekuaáva con propiedad ko rrádiope, ha péva ningo opción cuaréntape oĩ ha'e. Péva la iñopsión ha'e la lista Honor Colorádope oĩva la lista número dos, opción cuarenta. Heta che ahendu hína ku yvataygua oĩ adulto mayor, Ovotáta hína la Rosa Bellacase ndaha'éiva edukadór, ndaha'éiva huviládo, ndaha'éiva ytívo. Arrio rei ha'ã persóna ha'eiete cheichagua oĩ oĩ avei oikuaáva ra'e chupe movimiénto mba'éiko la itraváho amoite Yvy Ja'u voto ha'e pe Aviasiõ la Districtasiõ de Yvy Ja'u ha'éraka'e La opromove ypy'akue, la oje, ojedisfrita hag̃ua la yvy ja'u. Upe oĩ ipo pe aka'e como educadora, como directora de una escuela. Ha entonces oĩ oikuaáva chupe ko yvaty kuruguatýpe yvy ja'u guare. Ha entonces che irũnguéra, che péante la ha'éta peẽ membykymi, peẽ tapicha, Edukadorkuérape iména hína hubiládo ha ytívo, ani hag̃ua pe oĩ la pende ótro ág̃a la pende utáre, pepararõguáiko oĩ la elesión. Péro Kámara de Senadórpe Rosa Bella Cáceres, opsión cuarenta. Lísta dos, opsión cuarenta. Péva la absolusión ha elúniko ha'éta la rrepresentánte la oikéramo ha'e upépe, ha nahánio katu pejesu'u pende kóvope chiru, pejesu'u pende kóvope. La ndojikéiramo la Rosa vejaka se ajajesu'úta pórke che ajesu'úta vai, pórke ndacherrepresentamo'ãima avea. Aikuaa porã. Ndaha'emo'ãi che che g̃uarã ni adulto mayor ni la jubiladokuéra deréchore avave noñuãirõmo'ãi. Mitãchirũta ombe'u peve la Rosa vejaka sére upépe ndohóiramo. Pévante che pórke ha'e ndaha'éi ipolitikera. Por primera ves pórke che nahendúi ha'e oikorõ oikóramo de urréra Ma avei che agua movimiento-pe. Nahendúiavo que nokañymi chehegui mba'eve hína la ñane retãme. Ha ra'e ndatopáiva chupe. Ha aporandupáma a los periodistas, a los grandes amigos che ja'ekóva vai la periódico pegua, la ndaha'éi a ko'a pegua. Ha oheka hikuái ha ndojuhúi que mba'e momento-pa la Rosa Bellacases oiko la de Urrera aka'e mavavépe. Ha'e ndaha'éi Urrera-pe lo mitã-pe pe oguejýva, sino ojepy'apy ha ojepreocupa la isector, Asímimo Luis upeichaite upéva Luis ha upévango ha'e hína peteĩ buéna persóna ha ja'éva chupe hína ha akonfia che hese la og̃uahẽrõ upépe, entónse he'íla pe ñe'ẽngápe jaiko porãvéta ha iporãvétaha Entonce ko con esta sector de gente ñaiméva hína ha jaajuda hag̃ua chupe. Lista dos, opción cuarenta para la senaduría nacional, he'i. Ha upéva ku mbo'ehára chembykymínte ha'e añe la la oluchárã a través del Congreso la mejoría la michĩmi la omejora hag̃ua la calidad de vida de los adultos mayores. Y a los jubilados, a los funcionarios públicos y a las personas con discapacidad, voréko ndaipoieteói la lucha orehe mo'ovete. Ko'ápe ni la ñande Junta Departamental-pe, ni la diputado-pe, che ato'e'ỹiva diputadorãkuéra ha'ekuaa apaite ni peteĩ neipói hína la oño'ãirõta la orehe hína la oike yma la kuruguatýiva o lado ni peteĩ ndéve ndajaguerekói. Oĩ katu oĩma ou ípape ha osẽ jeyýva hína ha péva katu ko los dirigentes ni jamás ojepreocupado ni ojeprocurado Ore hẽ aje. Ha entonce che amoĩ aĩ hese la che jeroviami la Rosa Bella Case que ikatutaha ha'e o junta la mayoría necesaria ha aunque sea ojupimi'e haguã la i pensiones a los adultos mayores. Upecha avei la derecho de los jubilados hetaitéma oñe reclamaba, derecho de los docentes, che akeré que ha'e la senadoría pe ojo ramo Senado pe. Ani chéne la peteĩ jaikuaami achécha omopu'ã oipo ikontrapekuéra, omopu'ãne katuetei ipo docentekuéra pende favórpe cualquier movilización pejapoha ovicha kyrẽ Rosa Bella Cáceresna pende jeichéne. Ha pe ambokuaái mbo'ehára mbykymi ha iporãmako ñehendu jey purahéi. Vaja'e la audiencia-pe que el doce de diciembre la El Gigante programa navideño Ikatutaha ñañepyrũ hína depende de la audiencia. Peẽ tapichakuéra pendevutáma guive ha peipotáma guive perreporteami ore al ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Ñahendu purahéi a ver si.

Purahéi ore porã sirũnguéra ñehendu ñane rembiapo Viernes del Folklore ha péako la ñande guta sirũnguéra, péako ñande la ñande objetivo, ñande guta la ñande mba'eteéva ha upe apa'ỹipe avei niko Ha una kósa ñañomongeta'imírõ mitãha ko'ág̃a ko ñañe'ẽ'imi la polítika époka ñaime niko itiémpope. Ha iporã niko chiruguéra ipeẽ peikuaáke através la polítika ndéngo ofunsiona la Etádope. La polítika rupive oñemoĩ la presidente, oñemoĩ la kongresitakuéra, oñemoĩ avei la húnta departamental peguakuéra, governadór, y a lo munisípioje. Pévako la iñaneintendénte, ñanekonsehalkuéra avei. oñeinstala hína a través de la política, entonces ichirũnga la itiémpope hína ñañomongeta imimívante arã ai hese aje la mba'éichapa ikatu arã hetave mba'e omehorave, ñande ko mejoría la jaheka ichirũnga, entonces siempre ñañe'ẽ arã jajávo avei la mba'épa la ofaltáva, la ikatu hag̃uáicha la cada sector la i michĩmi ojalivia aje. Entonces la aceptó discapacidad pe oharta la pensión alimentaria, oguerekoháicha hína los adultos mayores ha upéva avei la asistencia médica, oĩ la vivienda, oĩva avei tapicha oikotevẽ la sector con discapacidad, upéva tapichakuéra ha upeicha aveíngo oĩ la ñane abuelitami, abuelitomi ha iñomi oikóva, adultos mayores. Umi ani consideró oikotevẽ en la última etapa de su vida pe la oñepohanomi, oñembohogami, oñembohupami, péro oĩ jave ani oñandu pe araro'ỹhaite ha oñe'ẽ peteĩ comodidad mísmo, que la comodidad ningo entéro jareko derecho tapichakuéra la javivívo la comodidadmi jaguereko. Péina pe aire acondicionado oñekombo'eha ndaha'evéima ni peteĩ complemento. Che atopa upéva ha'éma nesesida ha komodida jareko la ñande ogárpe, pórke ko hoyendía niko ko materiál umi ape hakuetereíma mbo'ehárape, óicha la opa ápe jahakuetereíma. Ha entóse oĩma nesesida la ñane áire akondisionadomíva avei ha upéicha avei nahí'aitéarõ la ñane governánte. Futuro aje, la omyakãta hína la ñane departamento la ñane retã ohechami avei ko precio de electricidad. Kóa ko chiruguéra hepyetereíma ha hetaiterei tapicha niko ndogueropu'akãiga la ko electricidad repy rehe opaveva hag̃ua upéicha rupi ndoguerekói pe hojapýpe pe comodidadmípe oikotevẽte ha cada uno jareko derecho ñanembo'eahumívo jepe jaipurúva avei la heladera mi jaipurúva avei la Plákami, la kosinami, la ornomi, enteroviákuri ha'éngo la irrikuánte, la ikatúva oguereko umi asi, oĩko la fasilida de págo umi áko oĩmba la avei lovendedorekuéra jepe ko eprécio de energia che irũnguáva che la ñaite a la jerreusida ñane retãme, péva la che preokupasiõ che ha kuarentitrépe ahendu la tratado de Itaipú umi a oñekumplíta hína ha ko'ápe ko ñandéve aimbo'eha jarekóta hína governánte pyahu a partir treinta de abril ndaje ha Brasilpe katu ojupi jey la mbojahu candidato ha'éva la Lula da Silva ko enero-pe oasumítavai hína la cargo ndaje ha ñaĩtéva ko ojejapo ticonvenio porãta Brasil nimbo'ehára ha toñeme'ẽ la okorrespondéva la imba'e la Paraguáipe ha taideprovécho la ipuévlope. Upeichaite Luis ha jaikuaángo ñande la energía eléctrica ngo hoy en día ha'e la necesida jaguerekua la ñande rogapýpe ymave umíango ñande ja'e pytũmbýpe ha haku ramo jake okápe ha ko'ág̃a umíango nikatuvéima umía umía umi etapa umía ñande opytáma mandu'ápentema opyta ñandéve la ñande jaikove ha upéva jakase'áramo ko'ág̃a la gua mitãrusu mitã umíape jakasea yma Okápe okepa ha naipói mba'eve oĩha ko'ág̃ango umi aja opytáma en el recuerdo he'íva lo mitã ha umíango Luíla ifáltava realmente. Ñandéko ha'éla primer productor más grande de la energía eléctrica, energía saludable, energía limpia he'íva lo mitãkuéra hína pe rupi ha ñande hepyeterei japaga la energía eléctrica ñande Ñande ypy'águi oñeme'ẽ'arã ñande la subsidio, he'í'a la Estado osubsidia'arã la mboriahúpe ha la clase media-pe la energía eléctrica ha ha ñande al revés. Ñahendu la pe noticia umi rupi umi oĩva cargo tuicha rupi oĩva he'i opaga treinta mil, cuarenta mil guarani mensual-nte opaga la energía eléctrica ha ha ñande katu japaga doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos mil umi ajapaga la energía eléctrica ha umi ág̃a ha'e hína entonce la jahecha va'erã mba'eichaitépa ha'e reháicha nde hína la es importante ko'ág̃a otoka ñande la oportunidad la ja elegío la buenas personas Ha upéva la jahecharã enterovete alui kóva ko elección-péra, ñandéngo kóva opinión la ñame'ẽa ha un poco de jesape'a he'i a lo mitã la ani ñavende la ñande voto-ti. La voto ñavendéramo, péva che apaga voi la che voto-re kuri he'i ha nañanerepresentái moõvete la opaga ñandéve porque upéva ñandejogua voi kuri. Ha ñande javendéramo la ñande vóto, entónse nañamehoramo'ãi la ñane retã. La che ko mbo'eha natopaporãi ko yvypóra ñevende. Mba'e che siémpre ha'éva, lo mitã siémpre oporandúva che, ndakarei katu chevisita kuri karai Solá noveníte. Ha hústamente teja ocho día. Ha oporandu che hína la chépa napensái añemoirũvo. Ha napensavéima ikonsolándo che pórke ndovaléi aiko la agarantícha jehe mbo'ehára ke che nañemoirũmo'ãiha. Ha ohaltaitemíngo che la irũ la kompañía ha kompañéra. Ndaha'éi la kompañía tejajoa oñeno ojeguapya'ángo naimei'oi che. La oñeno oñemo'ãi aire akondisionádo ha ohecha televisión. Umía pa umía ndarekojoy che umía. Che la justamente peve ñevende heñeñe'ẽvonte mbo'ehára, la Tupã marangatúngo oime otĩta ñanderehe ha la ifamília la oñevendévo, pórke Tupã Ñandejára niko tuichaiterei mborayhu va'ekue la sér humánogui. Péva ndajekuaaha'eraka'e la chupe la tave mba'égui. La okotave va'ekue chupe, raka'e la ser humano ñande ñande apo hag̃ua. La enteroite mba'e oje toda la creación gui he'i la chupe oke la okotave va'ekue la ñande. Ha como hijo de Dios como imagen de nuestro creador, che nda'éi la nañemoĩgui va'eha. Péro peñevende, pe mboýko eme'ẽta che. Ha upéago ndaikatúi ningo ñande sér umáno kreádo por nuéstro Dios todopoderóso ñañekonvertívo imerkansía. Ñande ningo ndaha'éi merkadería chirũnga lo mitã peẽpi ñande apo va'ekue. Ha ndaha'éiva peichagua persóna atopávo che ko verdadéramente okreéva, osegíva Ha ohayhúva pe ñane mandamiénto de nuestro Creador, peichagua ñanereindy ñane ermána atopa o nda'e ñaimbo'ehára nañemoirũvaiha, añemoirũva'erã. Péro pe ñemoĩ tánto rehe, neme'ẽta che retánto hatãha nendive, upéva'ekue che ndaiñatumo'ãi arekóva konfiánsa, ha ndaiñatumo'ãi esperánsa avei aguerekóva, porke ha'éngo por lo méno otopava'erã tuichamive'arã ku avogádo pórte, Ohóta che hegui upérandi hína, ha toche jareíta. Ha pe ára pórte Golán ñande o tosi hũnguéra ñane akate'ỹva hese, lo oĩ Alfonso Quiñones, Nunca péva ndojapóvai. Ha avei oĩ mbo'eha nacheha'ãi pórke lo ndaikuaái ningo che, chéngo ndovaléi ha'e la che nunca jave ndoofresévai. Tame'ẽna nde tánto ha jaha chendive che movimiéntope teaevota cherehe. Reĩrava mbo'eha agave he'i che, ha ohala ndahe'i che pórke nosẽporãmo'ãi chendive tánto kuimba'e okuña. La upéva he'íramo che añeha, péro ndatopaporãivoi che péva pe jarekórarãngo che siémpre ha'éva. Algúno omakane'ẽva oho'ína nda chéngo amoĩ akue nderehe che jerovia. Che esperanza ha che confianza, pero tal vez la mayoría hetave che hegui oĩla oñevende akue por tanto mil y cerveza repyrã y asado repyrã upe domingo aje. Ha ame che moinge upévape che py'aguy siempre ha'e tal vez autoridad de turno, anike che moinge tei la vosa guasúpe che persona ndaha'éi oñevendéva. Upechagui ha'e akue amo senador kuérape amoete cámara de senador pe aja ramo guare. En la Comisión Bicameral-pe, che los señores senadores ndaha'éi persona oĩ voto vendéva. Areko rupi jerovia, esperanza ha confianza ame'ẽ la che votomi ha ajuvaína la fruto ko'ág̃ana pene pendehegui aipota osẽmi che favor-pe. Upéva haakue ha'e chupekuéra. Ha péape che aime mbo'ehára ko'ag̃aitépe. La ndaha'arei peteĩ ñane amigo ko municipalidad ochestanteákuri la upévape che rógape. Ha apoiete voi la che rógape la aty, ha jokoite voi. Che pea'ã napomo'ãnte rotẽ che ko'ápy apeike. Tapeho pejapo otro hendápe la ñomongeta pea'arã, ha che, che haichamínte che jeheve, aikuaáta la ajapo. Ha opa ñande jajapo ko imbo'eha añande oñondive pe ohasa akue elecciones municipal-pe. Ha péape aime che, ha péicha nga'u ra'e chiũnguéra ñapensami, Ha ñakambiaka hag̃ua la ñane retã, la jaje'ure hag̃ua la ñande precio justo de la energía, heta mba'e ko oĩ ñande ñaikotevẽva hína. Taha'e niko la iñe'ẽ italante rã la autoridad-pe ha oho pyta upépe ha ñande jaju japyta ñande rógape. Ñande niko heta mba'e ñaikotevẽ, oñemejora la calidad de vida de los adultos mayores, con discapacidad, ha upéicha avei la precio justo de la energía. Heta mba'e ko oĩ la. Ñemongetárã. Ha ág̃a ombo'eha ja'énte hína como que oĩ que en las épocape, cheñeime rupi hína itiémpope, ko'ã mba'e heñeñemongetamíva eiko hi'ide, año vaje. Ha javy'aitereíngo, che la che prohibido la gigante programa navideño aipota oiko. Nañehendúi Luispa la pedido. Ha ápe jaheko persona en línea a lo mejor he'íta ñande pejapóta la programa. Maitei, michirũ. Hola.

Mba'e cheheka la pe'e rehachaite aikína porque ya jahechakuaa pe jehechakuaáta he'i hikuái ha no. Che nahániri ág̃a che che túa yvýgui oiareko ha che che y topropiaite nde aháta ág̃ana che najeuvoi mba'evete. Aháta che abogadura che ág̃a pe voto ha llave nde pe'ome'ýva che ág̃a la pene posupótva mba'e ha upépe che jahechapatamóína la mba'épa la situasión ha'e chupe kuéra ha pórke ehecha nde hína La he'i hína la Uta hína la heta la na'ána pe tánto ha eho ra'eve tasyóme. Héna, che ha'e ñuka, che niko ahapa nde oĩ la che partido la amboguapy la che voto ha che nanegaiveive he'i che che colorado ha che túa manóma ha namotĩmo'ãi la che túape ha'e che upéva porque ha'e

La ja ñañevende rire amo ndaha'éi ñane representante py he'ikuaa ñande chéngo rojogua kue la evota haguã cherehe he'ikuaa ñande py ha upéango la idea la ore ropoí a través de la prensa a través la radio py ikatu haguãicha más o menos jaguerekomi la conciencia sana ha jaheka haguã ñande la ñane representante rã. Así es. Ha upévare, nde la pohenoimína la aje'e hag̃ua peẽme hína la iporãitereíta pene komentário ha. Mba'e músikapa rehendusemi? Ha chéngo ikatu ñahendu káso hína peteĩ Luísape guarã yma guaréma umi ag̃ui músikape oahendu pembopu hína umíva ha ajepysaka pene hína che Ángela Cambia hína pe Barrio La Merced rei. Orembovy'a ña Ángela la péicha he'íne Luísape g̃uarã, he'i Abela. Umm. Opyta nde káro gueño. Dale amiga, rovy'aite ore noĩmíre. Bueno. Muy bien. Ha péicha mbo'ehára. Ha entonces ko ñande ja'emi jey hína la audiencia-pe que El Gigante programa navideño. Jaekoseha ha jajaposeha hína jey, ko el año pasado mongo ndajajapói kuri, ha ko'ág̃a jajaposeha jey hína la ko Navidarã aje. Entonces niko hi'ãite hína la audiencia he'i ñande si jajapo katu. Entonces ko el doce ñañepy'ũma hag̃ua ág̃a ha ñamohu'ã hag̃uáichamo el veintitrés de diciembre ikatu hag̃uáicha la ñane amigo kuéra, amiga kuérape el veinticuatro pyha'eve ou ogueraha la premiomi jakonsegi va'ekue ha Okomparti hag̃uáicha la ifamiliakuérandi, ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Ha mba'épa he'i Tã Abel ñahendu jeýma opurahéi rory porã ja'évo chupekuéra mba'éiko he'i pe ñane óra hína nde, pe ñane óra ko ndajaikuaaiete hína. Son las nueve y ocho Son minutos. las nueve pyhareve ocho minuto hi'ári ha ñahendúma purahéi he'i apichaite.

Ha'etéma oĩ purahéi rory porã ñahendu jahávo ñane rembiapo Viernes del Folklore. Anichéne ñanehenduharakua okepáma mbo'eha. Ha'etéicha Luíla okepáma la hénte naipóri ningo avave ñanerenóiva, naipóri ambue. Ha oho umi osĩhápe ñandehegui, mboñimi'ẽ ñande ivolúmen, he'úgui ha'éma, Héẽ. Naipóri avave ñanerenóiva ha'etéichape, sólamente pe kuñakarai ñanerenói Barrio La Merced he'ípe, ha pe che rape otro lado hína. Nde rape otro lado. Héẽ, pevégua. Ha mba'éiko che irũngue a la gigante programa navideño, teiko ndahegetei mba'e akãme oha pe El veinte, dos mil veinte-pe jajapo va'ekue ku ápe Abel michĩmi umi peteĩ pehẽnguemi ág̃a opa ohendukánte ñandépe jajapo va'ekue dos mil veinte-pe, pe voi Hugo Domínguez-gui ha oĩ Don Toribio, ha ñane, che gua'ãgui porãitei kuirai ñande jopói upépe guare, upéramo guare ha Mba'éreteiko naiporãmbáima ohesahaipáma lo mitã pende veinte y uno pende rejapo'i hague mbo'ehára? Ha'etéicha upéicharava Luis, Naipóri avave oñemongu'éva he'iva lo mitã, naipóri avave ñanerenóiva, naipói omensaheáva ñandéve he'i, he'i arajopói orresivi akuéva, umíva naipóri avave ha eh, upéramo guaréngo diez prémio ojaguerekókuri. Ha ojerretirapaite los diez prémio ojerretirapaite ha. Ha umíango ha'évara'e kuri la punta inicial ome'ẽva kuri. Upéicha mo'ãkuri mbo'ehára. Entonces nko nome'ẽ akãraku hína la audiencia la ikatu hag̃uáicha jajoy ko el doce ñande jajoarã de lunes a viernes ha hasta el veintitrés, hasta el veintitrés de diciembre. Ha entonces che acorréta aheka la ñane rojopoirãkuéra, oĩma oĩ unos cuantos ha oĩ nko la Ohatã hína ñaguahẽ hendápe. Entonce niko chirupa ñambyatýrarã aĩ ñambyatypa peteĩ hendápe ha upéi jagueru ko'ápe ñande radio rogaguýpe. Cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Mba'éiko chiruga tiko ipiro'y porãiteĩ umi ape kepáma ha oime orerenduta otro vierne mba'éta hína. Otro vierne piko ya el nueve ma hína. Ko gueteri avei óchope. Ha ñande ñañepyrũa el doce, ha upéi jañepyrũ jey'a el diecinueve, ha upéi piko ja upe hu'ã, ñamohu'ãtama hína mbo'ehára jajapo ha'anga la ñane programa. Upéicha Luis upeichaite, Luis upeichaite upéva ha Heta kartelerag̃a ojavoreko hína ko diciembre ha posiblemente upéva la og̃uahẽva hína lo mitãme. Heta oĩ japysaka pe programa político y otra cosa, umi oĩ japysaka pe ha nopenái ñanderehe ha umívape ñaime hína. Ha próximo viernes ñande ja'éta la audiencia-pe Ultimátum he'íva lo mitã ñamoĩta ha upépe norrespondéiramo, entónse jahejátavante pórke jaikuaángo sakrifísiongo la rrádiope jaju hag̃uángo sakrifísio, ñamomba'apo mbareteve Abélpe ha upéi ñande avei jaju va'erã japerde ñane tiémpo he'íva lo mitã jaju hag̃ua. Ha ko'ág̃o ogana porã ha upéinte oho pépe he'íngo algúno ñanderehe. Mba'e piko ñande ñaganáta ko'ápe, chakue ñande sokóro jajerovia jeviko Ñande rrádiope g̃uarã algúna kósa ofaltávo, ha hustamente upe aja'évo. Ha peofalta tiventiladórko ñande rrádiope. Ha ahendúma chéve algúno polítiko oipurúma la ñande rrádio hína, ha chéramo g̃uarã pe tiventiladór Watson, ha'ekuéra jaguerúma ko'ápe ontregárõ idiektórpe o la ñande operadórpe, Ha ñande ñaintalauka ko'ápe ko ñane sala de locución-pe. Upéva vai hína che Talent che mba'e ñe'ũre hína a los señores políticos de la concertación, ko'ág̃o ha'éta hína la herramienta más fundamental la ñane radio popular la concertista-kuérape para el treinta de abril. Ha pejapo pórno mitã la esfuerzo, osea iméta amoĩtaĩ la che yvyra'ỹi ha jaguerumi otiventilador Watson-pe ñaintalami ko ñande radio popular sala de locución-pe. Ko'ã kochirũ hakúta ha ne'ĩvante ko la hakueterei hína mbo'ehára, ko'ã ko pe hahyvimi eteria la ndahakueterei hína, pa ko'ã ko ko semana ótro ipichirũ ombyepotire ótrota hína. Ha agã mba'e ko ñande chirũ ñande rrádiope g̃uarã ñandémante ikatu agã jajapo. Ñandénte oíko la jagueraha hína oñondivetéva la ñande rrádio popular la oikotevẽháme jajykeko chupe ha Upéicha oho hína. Ha ojalá che amigo la sapy'ánte ojupíramo la concertacioneskuéra, la gobernador, la presidente, imandu'amína ñande radio rehe ha oguerukami ñande la ndaha'éi ñande, síno la ñande rádiope g̃uarã la inesesida repyrãmi aje, la imikpo ohono kableskuéra, aksesorio de ventilador ha konsóla, hasta mba'égua'u ñaikotevẽ. La cámara ikatu hag̃uáicha osẽ porãve ñande la ñane transmisión, michã ko hepy che irũnguéra ha ñande ku ndañaguerekói ape la ingreso económico la umía umi mba'e jajogua hag̃ua. A cambio de tema mbo'ehára jaha mboyve chemandu'ase jey hína che ko heñóicha kakotỹi kuri pe encuentro de la familia Quiñones. Upe áre oñomongetákuri pe domingo araha Cacho Katiñuĩ. Audio kuri el amigo a ne mercado omog̃uahẽmbaite chupekuéra pero posiblemente amplia mayoría avei oĩmba comprometido con los políticos mbo'ehára ha ndoje he'ia con lo mitad iporãite iporãitépente hína oĩ hína upéva upe mba'e ha ko domingo che añepoĩjeýta upévare hína domingo musical folclórico-pe. Ha hi'ãiteha niko oiko hína pe encuentro-pe ápe jotopa oñondive entre familia, ha ha'éma haguéicha kuirichi peteĩme la juventud imitã hína ijapytepekuéra oĩmbalenduite hína comprometido con los políticos añe'ẽpe ág̃a oikuaág̃a ko rei tiempo hína heta mba'e oĩ irlandés hína oimpedi upéva hína upéicha vai oĩna fiesta de colaciones Ko'ág̃a ñahendu hína de ámbo lugár, isarambi hína lo mitã kolasionha pe mbo'eha tavle umi aĩ ai hína sa'i ojerreportea ñande lo mitã hína. Upeichaite Luis ha upévango ikatu ñaepropone ág̃a enero, febrérope oiko hag̃uáicha, entónse la ikatu ojejapo pórke ko'ág̃a reháicha hína la ko Política nko itiempo ha ko'ág̃a la he'i a lo mitã la último carrera ojapo hína la candidato sea hína ha upéi la autoridad sea hína og̃uahẽ ha heta la iseguidores oguerekóva ha entonce umíana itiempo hína py'a ha entonce iporãve arãvoĩ la pe enero, febrero umi rupi la programa pe aluí ha Che ja añemongetáma amoite kuri la vesínondi oĩrã oikuaáva avei chupe la ne pariénte Quiñone, Quiñone avápako? Quiñone, Santiago Quiñone. Ha oikuaa chupe ha jaháta ág̃a he'íva che aikuaa la hóga amoitépa ha entónse ha'e ja omog̃uhẽtama chupe la marandu hína. Oĩ porã mbo'ehára. Ha mba'éiko mbo'eha ñande la nueve y media rehe. Ha jahántema ma'ẽ mbo'ehára. Iporã Luis ha jaheja este día gua entonces ñane rembiapo péicha iporãite Luis ñanembovy'a la Jajúre ko'ã pe ñakomparti Abelndi ha upéi la ñande audiénsia hetángo pe radio'ýgui ñanerendúva ha oĩne imensáhe ha ñande salúdo kaserepuku. Ha'e ojapysaka ñanderehe hína. Póko para mí. Ha póko para mí he'íva. Póko para mí he'i. Héẽ, ha upéicha avei Gumersindo González, pe atajujeyva ra'ýre. Héẽ, ha ko asadero profesional. Asadero ha'e, mozo, ha ñande saludo chupe, ha mayma ñanerendúva ha ñanderechápe g̃uarã, entonces ja'e chupekuéra próximo vierne ñaime jeýta he'i vove vierne del folklore. Del folklore.